Nädip aýdym saz bilen gyzyklanyp başladyň?
Men gdeti bir ýedim altynjy klas wagtym jaý gurýardyk. Şo jaý gurlup ýören wagty ussalamyzda magnitofon bardy. Şolar Pälwan Halmyradowyň gitara zapislaryny, onuň Anuş Myratdurdyýewiň aýdymlaryny ilatyny goýýardylar, diňleýärdiler. Osnownoý diňleýänleri şol köp, ýaman kän diňleýärdik şolary. Kerim Gurbanalyýewem diňleýärdiler. kän nemeleri diňleýärdiler-de biziň halypa bagşylarymyzy. Ondan şolardan ýanlarynda ussa menem çaga näme ýanlarynda ussalaryň ýanynda onda munda seredişdirip jaýymyzyň bir salynşyna seredip gaýdýan aýdymym şol hiňlenip durýar-a gidip dur mantofona olam işläp ýör. Şonda Pälwan Halmyradowyň ine halypaň köp aýdymlaryny söýüp diňledimde şonda kellede galdy gitara höwes aýdym-saza höwes. Ondan soň Anuş Halypowa, Anuş Myratdurdyýew. Oň aýdymlaryny köpüsini diňleýärdir. O wagtlaram hakykatdanam halypaň çykaran aýdymy şu wagtam köpçülikde, halk köpçüliginde gowy diňlenýär. O wagtlaram has gowy aýdymlarynyň, nemeleriniň yzy üzülmän çykyp oturan wagty, gidip oturan wagty gowy aýdymlaryny diňläp, diňläp şeýdip özümde şondan höwesleräp galdy-da, soňundan okuwy gutardym welin, e, Belarusiýa gitmedimden ozal Belarusiýa okamaga gitdim-de. Şo Belarusiýa okamaga gitmedimden ozal ejem maňa gitara sowgat etdi doglan günüme. Höwesiň bar seň diýip, men neme dersiň. Şo gitarada-da Pälwanyň eline seredip, da neme aýdýanlarynyň zapysyny pauza berip, eline seredip, haýsy näme basýa, näme basýa. Şeýdip gitarada şeýdip 3-4 sany aýdymyny öwrenip başladym. Aý soňundan Şo üç dört sany aýdym aýdýan goňşulama aýdyp berýän, öýdäkiler aýdyp berýän aýdýan ol tüweleme gowy öwrenýän, gowy neme edýän zat diýip. Şeýdip höweslendirdiler, ony has köp ara köpräk aýdymlaryny öwrenip ugradym ondan. Hmm. Anam Belarussiýa gitdim. Alyp gitdim gitarany. Gitarany alyp gitdim Belarussiýada da otaýda näme obşitde oturan ýeriň neme ýok, iş ýok, diňe gitara öwrenip oturyp aýdym öwrenip şeýdip şeýdip Ne bolşuk bilen, ne aýdyma şeýdip höwesliräk gitdi-de. Professionalnyý karýerany iki müň on ikide başladyk-da Dessan Şanyýazow bilen. Iki müň on üçde-de Türkmenobat teleýaýlymyna çykdyk, zat etdik. Samawuçkamy ýa? Samawuçka, hiç hili okuw, hawa. Ýok, okuw, neme ýok. Diýjek bolýanym, şo wagtlar gitaranam okuw üsti bilen öwrenmedim, diňe görüp, haýsyna-haýsyny basýar, şeýdip-şeýdip. Onnoň hemme zadam şolar ýaly, aýdymyň özünem wokalyny tarapdanam hemme zadam diňe samoçka. A soň mähriban gahryman Arkadagymyzyň saýasynda, Arkadag Serdarymyň saýasynda, Arkadagymyzyň bir açyp beren Türkmen döwlet medeniýet institutyna talyp bolmak bagtam miýesser etdi. Şeýdibem ine o taýda uje aýdym-sazyň inçe nemelerini öwrenip şeýdip-şeýdip onnoň uje professionalny tarap aýdyma nebet. Berip gitdik dä oka. Esasy bir başdan has adyňy tanadan aýdyma teşne öýdýän. Hawa şo teşne. Nädip döredi ol aýdym? Kim ýazdy?
Seret şo gysgajykdan aýdyp bereýin şoň wakasyny. Dessan bilen Dessan Şanyýaz agam bilen bile e, nämä gitdik bir oturmaga gitarada şo aýdym aýdýan döwrüm. gowy öwrenip eýýäm özleşdiren döwrüm. Oturşyga iki bolup gitdik. Welin şo taýda men teşnäni aýtdym. Teşnäni aýtdym, welin dessanam bir munt durdanym diýdi. Şuny göni tempini ikä böl diýdi. Mysal üçin, mysal üçin, alar 140 bolsa, Allahym ikä böl, men ony çal, aslynda çalt aýdylýan halypalaň aýdymy ol. Isa Hudaýnazarowyň o. Isa Hudaýnazarowyň aýdymy, ondan halypa Pälwan Halmyradow hem aýtdy ony. Diýjek bolýan.
Bilen akdyň.
Bilen akdyň. Ol aýdylanda ýöne dedet dedet dedet teşne men boldum, teşne men boldum. Şeýdip aýdylýar. Ol menem gitarada şeýdip çalt aýtdym. Onda dessan taklatda medin edip aýdyp görşün gitarada diýdi. Aý menem o wagt ünsem bermedim de bolýa diýip aýtdym medin raga edip bolýum. Bir gowy bolup barýar da owadan bol. Hmm. Olam Bolan şu aýdym ýadynda sakla öýe barýas şuny işläp başlaýas diýdi. Dessan studiýa barýas diýdi dessan. Şeýdem muny medin edip dessan öz nemelerini goýdy fantaziýasyndan öz sazyny. goýdy, şeýdip, şeýdip. Eýsem merdin edip halka hödürledik welin olam halk tarapyndan gowy kabul edildi. Men seniň şeýle gürrüň eşitdim. Bir ussat aýdymçylaryň biri bir köp aýdylan aýdymlaryň birini aýtjak bolýar. Muňa-da ýanyndakylar muzykantlarymy ýa kim maslahat salýan bolsa, şeýle maslahat berýärler, Aý, bu hemme kişiň aýdan aýdymy, köp aýtdylar şuny. Sen aýtma diýýärler. Olam diýýär, men aýdan soň diýä Haw. her kim şul aýdym men kimkä öýder diýä. Mhm. Diýjek bolýanym şul aýdyma her kimem menem şol sanda sen kimkä öýtdüm. Hawa her kim şeý diýä. Ýerine düşdi şu bir hili. Hawa. Şoň üçin Ýerine düşdi. Her kim hem şeýle pikir edýär. Şu wagt men indi açyş etdim. Men bilemagtym seň aýdymyňy ka diýerdim şu wagt. Her kimem meň aýdymymy dür edýär. Onnoň

Aslynda Osman Tanşy dogrusyny dogry aýtmalla şular ýaly aýdymlar ençeme ýyllardan bir gezek dörýän aýdymlar okadýan men. Hawa ahmal.
Men soňam şular ýaly gowy aýdym gaty kän gözledim. Edil çala ýetmeýänräklerini tapýaň. Ýöne şular ýaly gowy aýdymlar seýrek.
Hawa seýrek bolýada. Şoň üçin Hemişe diňläňde priýatny görýän. Hawa, hawa. Men Döwri geçenok.
Şu wagt özüme haýran, sözüni bilýänlerini öýdemapdym. Hmm. Sözi gelip dur, şonuň üçin gowy gulakda galypdyr bul aýdym. Hmm. Laçyn Pürjäýewa bilen garyndaşlygyň barmy? Hawa, Laçyn Pürjäýewaň kakasy bilen men kakam dogan. Men aýal doganym bolýar Laçyn Pürjäýewa. Ha, dogan oglan bolýaňyz. Hawa, dogan. Onda ol goşgy ýazýar, sen aýdym aýdýaň. Onda aňryňyzda barmy ýa bir sungat adamsy? Ýok, bizde sungat adamsy diýip e, olar ýa bir tanalan ýoň sungat adamsy ýok. Ýöne meň bir bazar kakam bar, Bazar Pürjäýew, jaýy jennetden bolsun. E, şu gitarada özi ýöne lübitelski öwezçe aýdym aýdýardy özi. Käri başga-da ýöne özi aýdym aýdýardy gitarada oturyp. Bizem daşynda oturyp höweslenip diňleýärdik. öz aramyzda aýdyp berýätde. Bir şol Badyr kakam bar, bir amine Laçyn goşgy ýazýa. Laçyn Pürjäýewa. Menem na bu öz aýdymlarymyň sözlerini özüm ýazýan. Köpsünde Laçynam ýazyp berdi ha. Näçinji ýylda öýlendiň?
2014-nji ýylda öýlendim. 2015-nji ýylda birinji oglum boldy, Rejep Myratjan. Toýuň.
Iki müň ýigriminji ýylda ikinji oglum boldy, Bilal jan.
Köp soralýan sorag bolmagy mümkin, aýdymçy interwýu bermäge gelende, olar höweslimi aýdym-saza? Ýok, düýbünden, düýbünden başga kär. Şeýlemi? Hum.
Nämä höwes edýärler? Entek irräkmi? Ol ogluma doktor boljak diýýär, doktor boljak diýýär. Entäk kiçim oýun oýnajak, öýüň içinde oýun oýnajak. Men Spaýdermen boljak diýip ýören wagty-da bu adam kiçijek entä ol. Gaty. Ýöne ol oguljygym Rejepmyrat jan ine doktor boljak diýýär. Mamasam doktor bolansoň
Bir döwür Durdy Durdyýew bilen araňyzda düşünişmezlik boldumy ýa adamlar bir hili ikiňizi deňeşdirip şuny ýaly bir gürrüň edýälermi?
Şo gürrüňem boldy. A, ol öň. Onda bir ortamyzda bir bir oglan bulaşdyrdy. Oňa baryp başga zat aýdýar. Hawa. Maňa gelibem başga zat aýdýar. Ha. Meň aýtmadyk zadymy oňa aýdýar, hä? Hawa. Indi olam gaharyna bir zat diýendir-de, mysal üçin. Olam çalak-çulak bir çala zat aýtady gelip maňa şony başgaça edip aýdýar. Şon ýalagrak bir zat boldy-da. Ondan soň özüm meň Durdy bilen, Eý, gel ýüzbe-ýüz görşüp, özümiz gürleşeli-aý diýip, şeýdip gürleşip, arkaýynjak Durdy. Hä, oturyp düşünişmeli boldumy? On ýalak düşünişmelem däldi-ä diýdim. Ýöne şeýle bir ýerde görşümizde, Eý, şeý diýdiňmi? Ýok. Şeý diýdiňmi? Ýok. Boldy gül ýaly. Soňundan, Durdy jan, men gowy görýän özüm. Hawa, şu wagt men görýän sizi gül ýaly, şu wagt-a. Hawa, ýok, asylam men öňdenem gowy görýän Durdy janyň öz sungatynam sylaýan. Ähli edýän işlerine-de hormat goýýan. Malades oglan. Edil. Meňki ýaly olam bir ejesini hem jigilerini hem neme öýüni özi dolandyryp çyk özi şeýdip azapça garaja zähmeti bilen şey neme edip işläp ýören oglan edil meň durmuşym ýaly onko diýjek bolýanym şoň üçin aýratyn bir dostlarymyň gowy görýänleriň biridir durdyjan durdyba süleýmanjan many esbidir
Süleýman bilenem-ä işleşdiňiz bir döwür. Hawa, Süleýman bilenem işleşdik. Näme, Süleýman bilen bir leýbljyk etjek bolduk biz. Süleýman aýdym ýazýar-a. Hawa.
Eý, gowy aýdymlar ýazaly. Men-ä ýazyp bereýin. Senem şuny ýaly ýerine ýetir, şonda gowy bolar. Hem näme eder, halka, köpçülige gowy ýarar. Işleşjek bolduňyz-da.
Hawa. Eý, başladygam. Hawa, dowamly işledik. Başladygam. Eý, erbet rezultadam bermedi. Gowy aýdymlar çykdy. Ol, mysal üçin, Ýara ýara ýaraly biz, Ýara ýara ýüregimiz, şon ýaly gowy aýdymlar çykdy. Men dogry düşünýänmi Süleýman diňe aýdym dälde esasy prodýuser ýaly bolmaly. Hawa prodýuser ýalygam ol şu wagtam prodýuser ýalyk. Ýok diýjek bolýanym immenne seň döredijiligiňde. Mysal üçin nähili aýdym aýtmaly nähili klip düşürmeli. Ol klibi neme zady dälde. Aýdymy sözlerinem, heňinem özüm ýazyp berýän-de, sen şun ýaly aýdym aýtsaň saňa daş bolýar, gelişýär diýip. Şeý diýip näme etdi. Onnoň menem soň özüme bir golaýrak, özüme ýakynrak soň aýdymlar tapdym, näme etdim, zat etdim-de, Süleýman janan men şularam işläp göreýin, şun ýalygrak aýdym hem işläp göreýin-de, meň öz ýüregime şun ýalygrak aýdymlar ýakynrak diýip, yzyny dowam etmedi, dowamam etmedik-dä gepimiz. Dogry, düşündim, düşündim. Ýöne häzire çenli maşgala bolup.

Diýip bilmän ýör ondan utanyp.
Seň stiliňde seň aýdaýjak aýdymyň. Hawa, göni ýerine düşdi bägim. Muny kim ýazdy? Muň sözleri-ä özümiňki. Onuň neme sazyny, aranžirowkany Mekan Nuraly etdi. Aýdymyň awtory Afşin Azeri. Ha.
Cover bu. Şeýlemi ya? Bawa.
Ha, düşündim.
Ýazarlar häzir. Cover diýme agam, ogurlyk diýsene zat. Awtorsk aýdymlaram kän dost. Soraýarlar ha. Bawa. Ogrulyk däl aýdymyň bamy zat diýýäler a mysal üçin. Mysal üçin alalyň ane ýören aky. Eýýäm eýýäm unutdyňmy eýýäm eýýäm bagtlymy sen eýýäm eýýäm nädip tapdyň menden has söýýän megerem şol aýdym senem bilýänsiň. Bilýän. Ýa şol aýdymyň ne sözleri Bilýän. Ne esbitir bilen bile düzdük oturyp mysal üçin esbitirine prop ýerini köp ýazdy köp ýerini. Men köp ýerinde meň nemelem bar. Ikiň indi şoň özüm başladym. Eý diýjek bolýan menä şol awtorska aýdymda şol. Alaňda hiç ýerden ogurlanmadyk şol aýdym. Bulan ba ba.
Hawa. Simboly sende badygyny men äp. Hawa, ondan ine mysal üçin Ýar, bakaýyn seň gözleriňe, zar eýleme ýar diýip bir aýdym bar ikiň başda ýadyňa düşýärmi? Ana awtorska aýdym. Ýaňy gowy görýän aýdymym bar diýdim-ä. Arzuwlanym uza dilden bagtym bolup maňa. Awtorskiý aýdym ana şolam. Söýgim saňa bagly. Ömrüm saňa bagly. Bu aýdym awtorskiý aýdym. Diýjek bolýanym kän awtorskiý aýdymlar. Ýöne
gowy gören aýdymyňy edil öz repertuaryňa goşmasaňam bir toýa tomga barýaň adamlar haýyş etse meselem Tarkanyň aýdymynam aýdaýda diýse aýdyp bolara. Aýdyp bolar näme üçin aýdyp bolmaz olar ýaly legenda aýdymçylaryň bilýäňmi şon ýaly bir gowy ne mysal üçin Şatynowyň zadyň aýdymlaryny Tarkanyň aýdymlaryny zatlaryny ýöne şeýlekiňdeneňde özüň lezzet alýaň biziň öz halypalarymyzyň aýdymlary bar. Olary täzeden aýytmak, oň özi aýratyn bir lezzet. Ýöne ol aýdyp bolar, ýöne diýjek bolýan toýlarda zatlarda häzir adamlar esasy çagyranda toýuň şowhunyny etdirmek üçin, toýuny gowy sowdurmak üçin, bir şadyýan, gyzykly geçmek üçin çagyrýarlar. Dogry dälmi? Hawa. Şoň üçin sen eýt, beýt, nähili etseňem zapisa çykarma koneşna. Ýöne toýda aýt, ýöne şowhunly aýdym. Iliň, mysal üçin, Tarkanyň aýdymy bolsun, Şo mysal üçin Araşyň aýdymy bolsun, aýt arkaýyn. Ýöne şowhunly bolsun toý. Ýöne alyp men ony zapise çykar diýemok-da. Mysal üçin Katulla Katulany aýdýaňmy, şony aýdyp beräýdä dost diýseler, senem ýok men iliň aýdymyny aýdamok zat diýip bolanok-da, polýubom şoň göwnüne ýaramaly. Ol toýuň eýesi, sen şony dowolny etmeli. Sport bilen nähili? Sport bilen aram ýok. Düýn saňa edemdä zalda diýdiň. Zalda men diňe
kaloriýa ýakmak üçin gidýän. Şeýle. Diňe kaloriýa ýakýan, ýöreýän, lyža, ol bul şo günlük iýen kaloriýamy ýakmak üçin gidýän. Diňe şo bir formany saklamak üçin. Kardio da esasy.
Nawa, esasy şol. Ýöne ol bu göterip zat edip ol el çykarmak, zat çykarmak, olar entä kämir höwesim ýok dogrymy aýtsam. Aýt bizde şol. Bir köwes döwrän.
Bizde şol hem ýok. Oňarýan. Ýeňiljekden gatnabermeli bolýan ýaltalyk diýip bir zat bar. Men bir döwür sen e, şu wagtyňa görä has e, ýüzüň tegelegräkdi. Soň Ony keýen adam soraýar o şony. Soň çekildiň sen.
Bir sorabamyň? Ýylda iki gezek, ýylda iki gezek 10 günden arassa suwda oturýan.
10 günläp. Hawa.
On günläp, ýylda iki gezek, ýylyň başyna, ýylyň soňuna. Diýjek bolýanym, özi hem-ä saglygyňa gaty uly peýda, hemem bir okda iki towşan-da. Näçe kile berýäň? On güne
meselesiz on kile, on kile golaý gidýär. Nädip çydaýaň?
Dogrymy aýtsam, iki müň on dokuzynjy ýyldan bäri edýän şony. Oňa.

kime maslahat berem zat. Ýok, hiç kime maslahat berýän däldirin. Doktoryň maslahaty bilen ýa bir öz seretmegi bilen etmeseňiz, neme edýän däldirin. Parahat diýdi bolaýmy? Hawa, soň men diýdi bolaýym.
Men maslahat berýän däldirin. Men iki müň on dokuzynjy ýyldan bäri özüm uje edýän şony. Hiç kimede maslahat beremok. Dogtorsyz etmegi. Birinji öz organizmiňiň ýagdaýyny bilip ondan ediň. Men iki müň on dokuzdan bäri ýylyň başyna etdim, i soňuna etdim. Boldy şonda-da meň saglygym gowulaşdy. Birhili öňki dertlem aýryldy zat etdi. Hemem kile gitdi. Özüm şo nemäni sakladym, figurany sakladym bolyn. Birak TikTok şonda hem kilen gidýär, hemem saglygyňa peýdaly. Boldy. 20-nji ýylam ýylda iki gezek etdim, 21-de-de, 22-de-de, 23-de-de ine. Ine başynda, 24-iň hem başynda etdim şu wagt. Şeýlemi? Hawa. Ine geçen täze ýylda-da daýawdym-da. Indi şu wagt eden wagtym. Ýakynda iýip başlapsyň dagyny. Hawa. Ana naharym ine naharym ýanymda. Şuň içinde. Bu gün ýa bäşilenji günüm zat. Çorbaň suwjagazy. Bir bäş gün boldumy şu wagt? Açanyma. Şeýlemi?
Ha, o agzymy açanyma. Bäş gün boldy. I ony el etmeli gramma gram iýmeli zatlar bar daraý. Spisakda. Ýörite birlanja açan günüň e, edilýän nemesi bar. E, Sokjagaz neme bilen, ondan soň ýuwaşyk bilen şeýdip aşgazanyň zaýalanmady ýaly. Ýuwaşyk bilen geçip geçip gatyga geçýän, soň nämä geçýän, soň Diňe çoragyň suwupjagazynda geçip sonjik gezýäň, aşagyndan aýlanmaýar. A başlanda nähili?
Başlanda ýuwaşyk bilen bir dört bäş gün öňünden uje diňe salatjyk, ýeňiljek nahar, zat iýip iýip aşagyndan taýynlaýaň. Hawa. Göni şu gün agşama burger, pizza bar indi. Urup soňlanam ertesi gün başlasaň erbet edýärde. Ýene bir gezek aglap geçeli şonda Goçbagtjan. Hiç kime maslahat beremok dogtoryň maslahatysyz. Heý, zyýanly bolmaýan adamlaram bardyr. Hawa, ýöne birinji barlatmaly. Oň üçin köp bilen, mysal üçin, aşgazanyňda ýara bolsa, gastrit bolsa, gatydan bolanok kategoriski. Neme etmäň diýende soň maňa garganyp ýörmäň.
Aýdymçyk diňlälimaý.
Diňläli. Radiony açaly.

A näme üçin?
Repere aýtmak hökman däl, aýdymçy hökmanmy? Sulyga aýdýar ony arasynda. Şeýlemi? Ýok, diýjek bolýan aýdymçy e, halk aýdym aýtsaň gaty uly plýus. Gaty uly plýus. Hawa. Ýöne e, aýtmanyň bilen sen aýdymçy däl diýlen zat ýok. Şeýle bir owadan äheňli aýdymçylarymyz bar. Ýöne saýlan žanrlary başga. Hawa. Dogry dälmi? Hawa. Ol neobizajal ol sen bagşy dälow sen halk aýdym aýdybileňok diýmek diýlen zat ýok. Ýa ýalan meň diýýän. Ylalaşýan şeý.
Şeý diýersiň öýtdüm welin. Diýjek bolýanym ýok.
Hökman aýtmaly diýdiň.
Aýtmaly. Ýok, aýtmaly diýýänim aýtsaň gaty gowy. Seň aýdymçydygyňy däldigiňi kesgitleýän zat dälmikä diýýän. Hawa.
Bir toýda ýadyma düşýä. Perizat halk aýdymmy? Perizat halk aýdymy, türkmen halk aýdym Perizat. Şol aýdymy sen 20 gezek aýtdyrdylar öýdýän. Hawa, hawa, bile bir toýda bolanymyzda. Hawa.
Ýöne Perizat, Perizat. Tans edýäler. Perizat. Ýene Perizat.
Hawa.
Haýran galdymy şonda. Hawa.
Özi ol gowy aýdymda Perizat Türkmenowa teleýaýlymyna ol Nusaýda ony klip edip çykarypdy. Şu ýaňyrak çykaýan wagtlary bolmalyda şoňam. Synasy röwşendir göwsi jöwherden, Lebi laý sadap, dişleri dürden,

Süýji howa. Gaty süýji ýol o damana ýol gaty gowy ýol. Merdan damana ine iň gowy görýän damana ýollan bura. Gaty kän diňleýän Merdan damana aýdymlaryny. Maşynda da kän diňleýän. Ay akja sana arda galym sözlenayin Ay akja sana arda galym sözlenayin

Ay sabram sabram zülpleriň gerdenden aşyr gelin ýaňja biten mämäň wah gel maňa tawşyr gelin. Bilýän ýadyňa düşýärmi? Ýaman süýji aýdym bulam. Obşi men halk aýdym e, bolsa damana ýola ýaman höwes edýän, gowy görýän, özüm diňleýän. Durmuşda birinden, bir zatdan utanan ýeriň boldumy? Käwagt bolýar-a. ляпнуть дiyar bir atdanlykda bir zat edýäň a. Soňam utonik gezýäň şondan. Ýaman kän boldy owaç muny. Biriniň göwnüne degip soňam degmeli ekenim diýän ýerlem boldy-da. Anyk.
Ol ýöne adamçylyk bolýar. Salwamy ýa hiç kim agza malum. Anyk
anyk aýtmaly bolsa aýtmazdym laý menä. Şeýdimi? Aýdan agam.
Adyny agzamazdym, aýtmazdym. Entägem utanyp ýördüňmi ýa? Dogrusyny aýdaýyn, ýok, edil utanyba utanamokda uje öwrenişilip gidildi däne. Hmm. Olam öwrenişdi, menem öwrenişdim. Ondan şoň üçin adynam aňlap oturmaýyn, ýatlamaýynam. Şu nädir, şu wideony görse özem düşüner laýyň. Ökünenime uje. Ýöne biderek ýere göwnüne degdim. Özümem soň ökündim. Soň ötünç soradyňmy? Ötünç soramagy indi bir hile Onam bir hile Giçmi? görýän. Giçmikä diýýän-dä uje. Bäh.
Ýöne gatnaşýaňyzmy? Gatnaşaňyz agammy? Ýok.
Gatnaşamok.
Bäh, gyzykdyrdyň aýt ene. Hmm.
Gynandym. Ýöne ýol uzak, bir şun ýaly bir öwrüm bolanda, O çagalyk dostum meň ene. Çagalykdan dostum, ondan gynanýan. Şu häzir-häzirem ýüregimde gynanç bar, ýöne oňam nemesi gül ýalyjak meňkem ol indi ýöne ýöne prosta gynanýanym aýdýanda boldy şon ýaly neme
onda diýjek bolýanym ýol uzak bir aýlawda bir öwrümde belki e, bir ýaraşmaga şon ýaly özüň günäli duýýan bolsaň günäňi ýuwmaga belki şans bolar bolar bolar hökman şu şans geldi gidip durmaýan gidip durma şony şun ýala boldy welin parahat men hakda gowy pikirde eken diýsinler hmm.
Belki şundan soň şuny göräýse zat edäýse birden. Jaň edäýse. Özüne çekip awa jaň etmegi mümkin. Aýtgyn maňa begenerin. Bolýa bolýa.
Göwün göwüne degişer ýaly. Dünýe. Dünýe. Bäş gün hakykat.
Wagtymyzam ýoklaý. Dogry aýdýaň. Seni näme bagtly edýär?
Meni şu dünýede Ejem janyň barlygy bagtly edýär. Meň gül ýaly maşgalamyň bir çagajyklamyň barlygy bagtly edýär. Ynansaň, hiç hili başga zat üçin ýaşamok men. Diňe şolar üçin ýaşaýan, şolar üçinem ýaşaryn. Ine şol meni bagtly edýär. Täzelik barmy bu günler? Täze aýdym, klip? Hawa, nesip bolsa ine. Şatlyk Janowa, Şatlyk Sopyýew bilen şu wagt klibiň uje aladasyny edip otyrys. Täzelikde bir gowy bir aýdym gelmeli nesip bolsa mende diňledeýin demo warianty bar. Daway. Şeýleräk bolsun.
Bilýän bul aýdymy? Kön aýdym. Halypalarymyzyň ýerine ýetiren aýdym.

Gowy. Menä bolýar diýen.